my country people una welcome back to my channel today fina don come out come reveal certain things for her spirit with fina according to her she say edo men dey dey fond of wasting woman time for years say na for relationship and also she also explain to say na she pave way for high women for nigeria so for her recent podcast wey be say she do um she come out come talk about how she take pave way for hype women for Nigeria and how most people no know about hype women before until she wey be Phyna enter Big Brother house so make una lis ten to wetin she talk for una self

hype queen this, my name is hype this, that. I was like, wow, that's good. Oh, mm. wow. Do you get? And a lot of them follow me on Instagram. Like I sit down every day and I see girls who'll be seeing hype queen, hype this, hype that. They follow me and tomorrow now somebody will say nobody pave way. So una don hear Phyna now. This her statement, you know, sit well for people body because they believe to say not be Phyna be the number one hype woman for Abuja that year because after all, she say she learned from person for Benin. So how come you come dey talk say na you pave way for dem all those type of thing the truth be say i no ever know i no know say dem get anything like how hype woman until Phyna come na Phyna na even make me know say dem get anything like hype woman so make we just see some reaction after she made the statement first person here say after i went on big brother which kin english she didn't even use one percent of the money towards her education even if it's an online class english class another one come say this girl is a big liar before you went to big brother you were learning hyping from a particular hype girl in benin na she teach her you pave way and yet club stop calling you

still learning before going to di house dis mata of pave way pave way for everybody don dey cause problem since because even for di music industry dis one go say na me pave way for you dis one go say nobody pave way for me I no even know talk say hyping sef na profession I fit say na just something wey be say we dey use take dey hail people for street until I see say Phyna dey do am wey people come dey call her queen of hyping so if no be Phyna I no know anything about people wey be say dey hype. I no know even know say they dey pay person for that type of thing. So somehow she dey actually right. No one no go fit support her when she talk say she be number one for the whole Abuja abi na wetin. That one now no go support. So onto this same um, podcast wey be say she do, wey be say she come out come talk about Edo men. Actually, the thing wey be say she talk for that um, podcast na very good topic o, but nobody go wan talk about that one. So for di podcast she dey claim tok sey in Edo men dey go waste women time and dey go date woman, date woman, date woman six years, five years, ten years you no tok sey you no wan marry di woman after you waste her time finish you go come leave am go go marry anoda pesin. So she just dey create awareness for dat particular topic. So fans come dey come out dey call her out sey madam rest but di one wey be sey make fans call her out pass na di fact wey be sey make una tok sey she date pesin for twelve years So people come dey ask am say, but babe, you dey claim say you dey 26 years old. How come you come date person for for 12 years? Does it mean that you are you were 14 years old that time? So make una listen to wetin she talk. If you date a guy at most three years, anything three years and the guy be like who no dey look front, who no who no dey look At this back, time sef, pack your one load year. and go.

and no plans or say um i did 12 years no like there's there's no plan like they go just they use front seat of of motor oh. they keep you they use my babe keep you our wife keep you well she actually get a a very serious point because some men go date dem dey there they go dey waste your time very confused people very confused you go dey you know sey you no dey ready to settle down tell di pesin immediately afta one year wey you don date woman you tell am sey I am not ready oh I'm not I will not be ready in di next twenty years if she still dey insist pursue am make she go her way no be di one wey be sey you go wait wait wait wait years what are you thinking about are you a confused pesin So e make sense as she bring dis topic up because na a lot of things na dey happen for dis our country wey nobody wan talk about but dis one wey be sey she dey talk sey she date person for twelve years you see people wey be dat age I no dey ever accept all those people their age imagine Nengi come out sey she dey twenty three years old abi na twenty four Nengi and people dey laugh dey sey na true na true I'm sorry for una make una dey believe all dis people na me looking at Phyna does Phyna look like a twenty six years old girl wey una dey talk does she look like dat So as she talk that one finish, Danny Orega, as we all know, Danny Orega na the same thing with Fina. If you check am well, two of them they sabi chase clout. Fina na cloutina, Daniel na cloutus. So Daniel come come out, he come say Fina is 26 years old according to BBN and Wikipedia age, but she claims to have dated the man for 12 years. so she started dating at di age of 14 again using her poor decision to disrespect edo state men in general is wrong she is always sounding very unintelligent if na anoda pesin na come out come call edo pipo now you go see phyna and di rest of dem dem go come out come dey cry dey cry cry me a river i remember very dark man calling out Edo pipu, insulting dem. E said so many horrible things about Edo pipu but everybody quiet. And immediately Benson CEO come out come talk one thing about Edo, everybody bring out their own shakabula to come attack her. Una go dey alright. So Phyna come come come reply am come say Daniel no difference between me and you. if we say make we check am well and if di gullible nigerians we agree na di same rope tie us so you either sit dis one out or you go to youtube to watch di full podcast don't be an hypocrite phyna and drama na five and six di thing wey dey even make me laugh pass na be say phyna go invite person come her podcast na she na im go dey talk na she dey spill di thing but na you na you invite people come oh but na you dey spill the tea, the matter tire me, I no go even allow the person wey she invite come make the person talk, check all the whole spirit wey una people dey watch na Phyna na im dey talk pass the person wey she invite. Make we see some comment under dis thing wey Bisi talk, the first person here say small sense wey you suppose use for podcast you still carry afro wig cover am finish, another one say but for real how are you twenty six years and you been dating for twelve years Lie too full BBF. Nice one say I hate to admit but Daniel is right again. The last person come say one thing about Fina is that she thinks she's always right, she doesn't take advice. Wetin dey do Fina na the kind problem wey dey happen to people wey dey talk too much. When you just dey talk too much, you no go know when you don lie, you no go remember the lie, you go just talk another lie join am, the thing go just contradict themselves. If no be dis um age wey be sey Fina come for dis her podcast, dis her topic na very good topic wey be sey e dey happen well well for our country. Now everybody don leave de part wey be sey she dey talk about, all of una dey concentrate on de lie. I hope Fina go learn one day how to ignore pipu um and live her life. Una take care, una bye.